Eh, vipindi ni mokwongo ka- kapod iendelee Eh, apim.
koro wawe aweya sawa sawa Koro Koro iwacho nang'o? atem nan msani Eh. ah, but asebet gi sida mar pesa mondo mi agol thumbe nagi in msani an msani kaka ineno.
isebedo gi sida mar golo thum thum kaka gol tama kes But aonge thum to pesa in- an gi thum miyane kata vas achiel awinjo. an gi thum Miya kata verse Nitiere achiel. kata madende Ji joma nyadendi osebiro na. ma wuonda ka ni dwa golo thum ma mo- ma kony to. Anyisi, Eh. an gi thum. Gwara achiel.
Nyathi Kisumu mama karatin Ah, we mano we.
Kik adendi, kik Mano adendi. angla, mano Mano angla. Ndiye wanyisi Konya, adwa konyi.
konya wuod ma.
Sani nitie ng'at miluongo ni Engineer Wuod Phoebe, Barikiwa Studio. but asewinje Barikiwa Studio, ya werigi ma London, ma Sweden, oma Sweden to asewinjo to moro bende en go Nairobi ka koso ti onge ka werigi Nairobi. Sani Yeah.
wantie wal- wayudo wa- wan- wa- waloko waloko base. Wantie kama iluongo ni airport. Ineno airport, Kitundo airport Kisumo. Kisumu ka he Iwinjo?
Awinjo. Kanyo sani nitie offer. Barikiwa Studio. Engineer mar recording. Nyalo konya. Engineer Wuod Phoebe.
Mineno wero nyaka thum moro miwacho ne ginene. Ah, nitie thumbe ma sawinjoga Eh. nitie ologa wetu nitiere gospel moro mano golo mamitna ma sabet ka winjo kata ka YouTube. Gospel ma mano gon wuotho gi Yesu e ma chunya dwaro. Bas. Wuotho gi Yesu. Mano asawinjo.
Mano ni Mano kano. asawinjo.
To mo- en mowero nyaka nyaluo, nyajaluo. Injinia Oh, nya- mwenyewe. nyajaluo bende ang'eyo Koro winji manyisi.
Ah. Sana dhi miyi namba. Iwinjo? Iyie nyalo miya namba?
Sani gin gi gi- iluongo ni offer. Gin gi ofa ma ginyalo Kisomo golo wacho ni thumbe. offer. Ma kopo ni in gi siling aluf apar. Apar. Idwa- Idwaro ji prabich kanyo lakini sani Ya. to giseyudo ji pradek. Sani jomodong' gin gi apar gabich. Samoro hapi nyalo leng'ore midonj kanyo. Omera inyalo Koro konyo iwinj- iwinj osiepna. gima mani- Ayie konya.
Sani kopo ni in gi siling aluf apar. Apar cash. Yeah.
Yeah. Itimo ni thumbe adi. Adek.
Galo for parent. Alo papa, ma chwe chak golni video. Ah. Video manono maonge gimoro amora mi- michulo. Machulo. E Alufu apari no. Kendo alufu apari no. Yeah. Inya kipuonji nyaka kaka oponi samoro inyalo yudo pesa e YouTube. Alufu apar no. Icha kipuonji kaka inyalo yudo pesa e Instagram. Pod mana alufu apar ni. Alufu apar no. Icha kipuonji go kaka inyalo yudo pesa nyaka e Facebook. Kaw that chance, wamigi no.
Bwana mia namba.
Amina.
Ma koro gine, ma namba mana ndiko mar Barikiwa Studio. Adhi yudo wuod Phoebe direct. Dong' an manyisi bwana Barikiwa Studio. Koro mae Eh. airport, Kitundo airport Kisumu. Kachopa chopa airport ka. Eh, koro ma ma mamini ma maringi nye mwenyewe. Koro an adhi mag alufu apar. Kusibiro tera. Alufu apar kisedonjo go kisego namba ni. Eh. Tiora alufu apar. Aora alufu apar. Titimo ni gimiluongo ni booking sensor. Booking session. Mateni pod abuk. Abuk. tu. Iseoro pesani.
Aluf apar acha taoro. Pesani donje donje ni i. Eh. Tidhi neno kodi kanyo ni Welcome to Barikiwa Studio offer. Welcome to Barikiwa Studio offer. Awinji The ba. 10,000. Eh, 10,000.
To nyingi osedhi kocha. Tigo ni simu ni jatelo wadwari mondo mi ibi ki- ibi tim recording kiny.